Merci fir ären Interesse. Mir kucken elo zesummen eng Mesure vun der Reform vun 2017, an zwar de Reclassement. Mir kucke firwat de Reclassement gemaach ginn ass, wéi eng Carrièrë concernéiert sinn a wéi e Beamte reclasséiert gëtt. A mir gesinn e puer praktesch Beispiller. De Grond vum Reklassement besteet doranner, datt et virun der Reform Fonctionnairë gouf, déi net an där Carrière klasséiert waren, déi hirem Diplom entsprach huet. Duerch de Reklassement kommen déi Leit an déi Carrière, déi hinnen zousteet, an an dee Grad, wou si higehéieren, en Fonctioun vun hirer Anciennetéit. Wéi gëtt de Reklassement gemaach? Et geet een ëmmer an zwee Schrëtt vir. Fir d'éischt definéiert een de Grade de reclassement an dono den Échelon de reclassement. Fir de Grade de reclassement kuckt een, wéini déi Persoun definitiv agestallt ginn ass, an dann applizéiert een de Verlaf vun der neier Carrière fiktiv op déi Persoun an et kuckt een, a wéi engem Grad si den éischte September 2017 gewiescht wier.

Dee Reklassement gëtt vum éischte September bis den 31 Dezember 2017 un applizéiert. Wann eng Persoun an deeër Zäit eng Biennale zegutt hat oder en Avancement, da gëtt deem natierlech Rechnung gedroen. Fir d'Zäit vum éischte Januar 2018 un kuckt ee fir d'éischt, ob déi Persoun duerch de Reklassement a méi en héije Grad komm ass. Ass dat net de Fall, da gëtt näischt um Echelon geännert. Wann déi Persoun a méi en héije Grad reklasséiert ginn ass, da kuckt een, wéi eng Nummer den Echelon am ale Grad hat, an et setzt een d'Persoun am neie Grad op den Echelon en minus eent, also deen Echelon, deem seng Nummer eng Zuel méi kleng ass. War d'Persoun viru Reklassement zum Beispill am Echelon zéng, da kënnt se nom Reklassement an den Echelon néng. Schlussendlech gëtt et ee spezielle Modus fir den Echelon vum éischte Januar 2018 un ze definéieren, an zwar an deem Fall, wou dee leschten Avancement virum Reklassement net an den nächste Grad ginn ass, mee iwwer e puer Grade gaang ass. Verschidde Carrièren hunn esou Avancementer kannt. Sou ass den Educateur gradué zum Beispill vum Grad 8 an de Grad 11 gaangen oder vum Grad 11 an de Grad 13. Den Educateur diplômé koum zum Beispill vum Grad 4 an de Grad 6. Wann dat bei enger Persoun de Fall war, da geet ee folgendermoosse vir. Fir d'éischt hëlt een dat lescht Avancement nees ewech an et setzt een d'Persoun duerch eng negativ Promotioun nees an dee Grad virun deem leschten Avancement. Dono reklasséiert een d'Persoun an dee Grad wou si den 31 August 17 war, an zwar mat der Formel Echelon n minus eent. Schlussendlech Gëtt een der Persoun eng Promotioun an de Grade de Reclassement? Wa mir eis elo e puer praktesch Beispiller ukucken, da muss ee sech natierlech fir d'éischt froen, wéi eng Carrièren da vum Reclassement concernéiert sinn. Dat ass den Éducateur gradué, den Éducateur diplômé, den Assistant social, den Ingénieur technicien an den Expéditionnaire technique, deen en Diplôme de fin d'études secondaires techniques huet. Als éischt Beispill kucke mer de Fall vun engem Ingénieur technicien. Den 31 August 2017 ass hien am Grad 11, Échelon 302. Wa mir hien op den éischte September 2017 reklasséieren, dann definéiere mer fir d'éischt de Grad de Reklassement. Déi Persoun ass den éischte Februar 2009 definitiv genannt ginn. Mir applizéieren seng nei Carrière elo vun deem Moment un. Den éischte Februar 2009 ass hien am Grad 10, e wier den éischten Zweeten 12 an de Grad 11 komm, den éischten Zweete 15 an de Grad 12

Wëll et den Echelon 302 net am Grad 12 gëtt, gëtt déi Persoun an den direkt méi héijen Echelon klasséiert, den Echelon 305. Dee Beamten do ass also schliisslech an de Grad 12, Echelon 305 reklasséiert ginn. An dee Reklassement gëtt applizéiert vum éischte September bis den 31 Dezember 2017. Op Grond vun engem Règlement grand-ducal vum 31 August 2018 muss ee vum éischte Januar 18 un eventuell den Échelon de reclassement nei definéieren. Dofir muss ee fir d'éischt kucken, ob déi Persoun duerch de Reclassement a méi en héije Grad komm ass. Wann dat net de Fall ass, da bleift den Échelon onverännert. An dësem Fall war de Beamte virum Reklassement am Grad 11 an nom Reklassement am Grad 12. Da kuckt een, wéi eng Zuel den Échelon am Grad 11 hat. Den Échelon 302 huet am Grad 11 d'Nummer 4. De Beamte gëtt am Grad 12 an den Echelon N minus eent reklasséiert, also an den Echelon Nummer 3. Déi Persoun gëtt also vum éischte Januar 2018 un an de Grad 12, Echelon 320 reklasséiert. Als zweet Beispill kucke mer de spezifesche Fall vun engem Educateur gradué, deem säi lescht Avancement virum Reklassement iwwer e puer Grade gaangen ass. Den 31 August 2017 ass en am Grad 11, Echelon 314. Déi Persoun ass vum Grad 8 an de Grad 11 gaang.

Wëll et den Echelon 314 net am Grad 12 gëtt, gëtt déi Persoun an den direkt méi groussen Echelon klasséiert, den Echelon 320. Dee Beamten do ass also schliisslech an de Grad 12, Echelon 320, reklasséiert ginn. Dee Reklassement do gëtt applizéiert vum éischte September bis den 31 Dezember 2017. Vum éischte Januar 18 un muss ee bei där Persoun do den Echelon nei definéieren, an zwar wëll hiert lescht Avancement vum Grad 8 an de Grad 11 gaangen ass, an also iwwer méi wéi ee Grad. Et mécht een dat an dräi Etappen. Fir d'éischt hëlt een dat lescht Avancement virum Reklassement ewech. Virum Reklassement war déi Persoun am Grad 11, Echelon 314.

Dann mécht een eng Promotioun an de Grad de Reclassement, also an de Grad 12. Schlussendlech ass déi Persoun domat an de Grad 12, Echelon 410, reklasséiert ginn an dat gëtt vum éischte Januar 2018 un applizéiert, et sief grad den Echelon, wéi een se mat der normaler Formel Echelon n minus 1 definéiert hätt, wier méi favorabel. Ech soen iech nach eng Kéier Merci fir ären Interessen an ech wënschen iech vill Succès beim Reklasséieren.